און דאס זיין א חסר דעה, א ווער וויל האבן א טאכטער אין דערהיים מיט קינד אייניקלעך? ווער האט כח פאר דעם? ניין בכלל די גאנצע זאך פון פון א היינטיגע וועלט פון ז ע קינד ע ע מיין מאן ע ע טאטע קום אהיים קום אהיים קום אהיים? א נאר זאגט קום אהיים א קלוגער מענטש זאגט גיי צעטל דיך, פיגער עס אויס, יעדעם איז שווער, קום נישט אהיים, קלוגע מאך קלוגע טאטע, איך ווייס מעשות, וויי מאמע לייגט נישט קיין תפילין טוט נישט גארנישט, לייגט נישט קיין תפילין? אהיים! וואס לייגט נישט אהיים? ווי אהיים? לייגט נישט קיין תפילין, מארגן וועט מען אנטוהן תפילין, ער גייט אריבער א שוועריקייט, ער וויל נישט לייגן קיין תפילין, איז עפעס א מין, דא רעדט מען פון מינים אפיקורס, א מין אפיקורס, שוין א אנדערע מעשה, גייען צו א גייען צו א ערליכע רב פרעגן וואס טוט מען דא, א מענטש איז אריינגעפאלן אין א דיפרעשאן, דאס איך מיין אז עס איז בכל בכל בית, נישט אין איין מאל, איין מאל וואלט די גאנצע עולם געבליבן אינדערהיים, מען קען עס נישט כאפן, אבער יעדן יעדן יעדע וואך, יעצט איז ער יעצט איז ער נישט דא, מיינסט ער איז דיפרעסט, איך מיין עס איז אזא דורכגאנג, טאטע הערט עס? ס'הייסט ס'הייסט ער דארף נישט? שוין שוין קום אהיים! ווי קום אהיים ווי? דו ווילסט דו ווילסט האבן דא נכסי מלוג, נכסי צאן ברזל, ווילסט האבן א שטוב מיט אייניקלעך ביי דיר אינדערהיים, דו האסט דו האסט דאך שוין דו האסט דאך שוין גענוג געארבעט און א מאן פארט אויף א מאן? זאג גארנישט, גיי, גיי, קום אהיים, קום אהיים, וואס איז דאס, עפעס א, עפעס א מין נארישע ווארט, קום אהיים, ווי קום אהיים, ווער האט כח קום אהיים? ניין, דאס דארף מען וויסן, מען דארף אייבישטער העלפן, מען מאכט חתונה קינדער, מען זאל קיינמאל נישט הערן קיין קרעכצן, מען זאל קיינמאל נישט הערן קיין וויין, אבער אזוי איז עס, מ'מאכט זיך אמאל א קינד, קרעכצט, קרעכצט, מ'ווערט אמאל אנגעצינדן. אזוי האט ער געזאגט, נישט האט זיך געלאזט א גאנצע נאכט אליינס, איז אוועק געגאנגען מיט א חבר, שוין קום אהיים, קומט נישט אהיים, שעפעלע גיי צוריק אהיים צו דיין הויז און ווארט אים אפ, שנייד אים אויף א קענטעלאופ מיט אפאר מאנדעלעך און שמייכל און וועסט אים אויפנעמען, דאס איז א קלוגע טאטע, דאס איז א קלוגע טאטע, נו דארף מען האבן קלוגע קלוגע מענטשן, אבער.

זי ווייסט אויך נישט וואס עס מיינט אבער זי האט געהערט פון א פרענד, איר פרענד האט געזאגט ווי נאט נאט איטש אף אדער, סאו דאס קומט נישט צו זאגן נאך א חודש נאך די חתונה, וואס ווי נאט איטש אף אדער, קיינער איז נישט נאט איטש אף אדער, ווי דא צוויי מענטשן, ניין אונז האבן נישט די זעלבע צוויי, די זעלבע צוויי וואס? די זעלבע צוויי וואס? אויב א מענטש טראכט דאך איך אמאל טרעפן א ווייב וואס איז די זעלבע, די זעלבע וואס? נישטא קיין זעלבע!

די אייבערשטער העלפן אז מען זאל זיין שלום אין שטוב און מען זאל מוותר זיין און.